Alright, so we all know Kennedy Ejapon sɛ ɔno deɛ Charlie Kennedy deɛ woka w'asɛm na wanka ni anaasɛ sɛ wo kɔmete di nsɛm hunu a this man go move to you na wonim sɛ Nana Agradaa deɛ Sika gale ne ho akyere no within this week paa ɔkɔ piem ɛwɔ court nyinaa na ɛnyɛ fagye agorɔ wade ase na wei na Kennedy Agyapong a expose no expose paa Kennedy Agyapong akyerɛ ɛkwan a ɛyɛ akrada fa so a ɔde di ne dwuma nyinaa Kennedy Agyapong ɛtumi a expose ɛyɛ kɔmfoɔ tɛkyi amoa agrada na nsɛm a wɔka deɛ abusuafoɔ kyale gye sɛ wankasa no wotie o me deɛ mentumi ɛndi guo nsɛm wonim sɛ Kennedy deɛ Yes ɔwɔ facts paa ɛna the whole Ghana nso deɛ wopɛ information a ɛyɛ Kennedy Aponte abusuafoɔ mensa wɔn mmerɛ yɛntie deɛ ɛyɛ Kennedy waka afa agradaa ho.
Nsɛm a agradaa kaeɛ mewɔ hɔ Kenneth wɔ hɔ Safo wɔ hɔ ɛkwan a wɔfa so yɛ n'adwuma. Adɛn na Ghanafoɔ mopɛ sika kwammɔne so pɛ sika saa agradaa ka kyerɛ yɛ mmiɛnsa sɛ ɛnyɛ si ayi bosom biara na ɔwɔ o ɔno no ɔtɔn buroni wɔ awu na na ɔgye abosom ne asɔfofoɔ di mogye ne yie mo a mokɔ kɔtua sika akoa no a ɔde envelope no ayi bag ne kɔ nyinaa no ɔboa ɔne no ahyehyɛ ho agradaa no mu twom ka kyerɛ me safo ne kenneth me ba kenneth sɛ ɔno deɛ nokorɛ ni ɔni bosom biara a wɔwɔ aduro a wɔde ma obi o but ɔyusu n'adwene these are her words ade a ɔbɛba bɛgye akyi bi ɛbɛbɔ video no kɔ ade a menyɛ bi da no no but that day i say sɛ maame wei ɔbɛfiri abɛkɔ no ɔbɛka biribi different nti yɛrekɔdo no na si fridge no so sɛ wonim a We recorded you. Ɔgye akyi a, I'll bring it out. Maame no ka kyerɛ sɛ, ɔnni aduro biara na ɔno no, akɔmfoɔ ne asɔfofoɔ na ɛmaa no bɔɔ fam. Na ɔtɔn buroni wawu wɔ kantamanto. Ɔgyegye saa nneɛma no di na ɔbɔɔ fam no ɔkɔwaree ɔkɔmfoɔ bi. Na kɔmfoɔ ne no kɔ Burkina. Na wɔn kɔɔ Burkina no, ɔkɔmfoɔ no a ɔno ne kun no ne no kɔɔeɛ no, ɛka kyerɛ no sɛ anɛ sɛ wo yere koraa bɛtumi ayɛ adwuma yi ɛno ho na ɔfiri ɔse na ne ne kunu kɔmfoɔ no yɛ voltarian whatever ɛna ɔde kɔ suaeɛ a ɛnɛ ɔno nso ɛbu nkɔfoɔ biribiara nim biribiara nim ghanafoɔ akoa no a Wɔ show no sɛ asɛ ɔwoso ne nsa a ɔde sika gu bɔtɔm nyinaa no ɛnyɛ nokorɛ according to ɔno ankasa Agrada wɔso ɔyusu n'adwen ɛna ɛde beat nkorɔfoɔ and again why a mɛ show video no ɛne sɛ ɔpromise me sɛ ɔno ankasa wakɔtɔ asɔredan ɔpɛ sɛ ɔsom nyame nti end of 2020 ɔnyɛ biem And she is constantly doing it, deceiving people in this country. I cannot do a disservice to this nation. Nti ɔyi ma kyi a mehwɛ nsɛm a ɔka kyerɛ yɛn ne nyinaa ɛwɔ hɔ. We recorded him that day because na me mpɛ sɛ ɔbɛkɔ na ɔkyena ɔbɛba bɛka biribi different ɔbɔ yɛ anohoba sɛ ɔnyɛ biem na ɔkɔ no she insulted my intelligence meaning ɔno de sika hyɛ envelope mu ma safo sɛ ɔmfa mmerɛ me na ɔbɛka ei asɛm na akɔfa bɛn papa wei na wu agra da sika wowɔ sika kyerɛ me a wo bɛma me envelope na boys no kura nfa nsi m'anim sɛ mo kyɛ di di i don't know but me deɛ i'm not like that but afei nea ɛkɔ